Mae gen i bedwar i gyd. Mae gen i hefyd uh, gynghorwyr datblygu busnesau y cwmnïau. So mae yna un yn y gogledd orllewin a'r llall yn y gogledd wyddau. A mae gen i rheolwr dros y gogledd a dwi'n gweithio fel cynghorydd gyrfaoedd dros siroedd y gogledd i gyd hefyd. Tua hanner yn hanner dros y gogledd. Mae'n bwysig ofnadwy achos dan ni'n delio efo cwmnïau bychin, yn enwedig yn y gogledd orllewin yn Gwynedd a Môn, a Cymraeg 'di iaith y cwmnïau yna felly. So mae'n bwysig gallu cynnig y gwasanaeth yn iaith y cwmnïau. A hefyd mae'r prentisiaid i hunain, mae'r rhan fwyaf ohonyn nhw yn Ngwynedd a Môn hefyd yn siarad Cymraeg, felly mae'n bwysig gallu cynnig gwasanaeth a cefnogaeth iddyn nhw yn eu iaith eu hunain. Mae'n fanteisiol ofnadwy iddyn nhw bod nhw'n gallu siarad Cymraeg hefyd ac efo hyder i ddefnyddio fo achos yn sawl yym safle adeiladu yn Cymraeg 'di'r iaith a hefyd mae'r efo llawer o cwmnïau Cymraeg 'di iaith y cwmni a maen nhw'n delio efo cwsmeriaid lle mae'r Gymraeg yn bwysig so maen nhw'n gallu cynnig rhywbeth ychwanegol a cwsmeriaid yn gallu bod yn fwy teyrngar iddyn nhw wrach achos bod nhw'n siarad yr un iaith â nhw felly. Mae'n fanteisiol ofnadwy achos dach chi'n cynnig rhywbeth ychwanegol, dach chi'n cynnig rhywbeth sydd yn neud, gallu neud chi'n wahanol i'ch, i'ch, i'ch cystadleuwyr. Mae hefyd yn, fel o'n i'n deud, yn wasanaeth fwy cartrefol i rei o'r cwsmeriaid achos mae well gyn rhai pobl um, allu cyfathrebu yn y Gymraeg wrth ddelio efo'i, efo'i, efo'i trwsio'u tai neu delio efo hwnnw yn y byd gwaith felly. Felly os da chi'n gallu cynnig y gwasanaeth yna i'r gwsmeriaid, yna mae gennych chi fantais dros bobl sydd ddim yn gallu gwneud gwahaniaeth i'r gwsmeriaid yn y ffaith bod nhw'n maen nhw'n gweld bod y person sy'n gwneud y gwaith iddyn nhw yn neud ar eu termau nhw, um, yn gallu maen nhw cafwyd y ffydd yn, yn y gwasanaeth yr adeiladwr yn i'r adeiladwraig achos mae'n neud o yn eu uh, hiaith nhw neu'r un lefel â nhw a ella mae'n gallu datblygu perthynas busnes uh, gryfach yn y pen draw. Mae'n hanfodol gallu defnyddio'r Gymraeg er enghraifft os o'n i'n siarad bore yma efo um, cwmni sy'n ei gwaith ar gyfer uh, um, hen dau cyngor felly a uh, roedd hi'n egluro bod llawer o'r bobl sy tenantiaid sy'n byw yn y tai yna felly yn wedi he, wedi arfer efo'r Gymraeg fel prif iaith a mae'n rhywbeth uh, rhyfedd iddyn nhw gael rhywun di-Gymraeg yn dod i'w cartrefi nhw. Swn i ddweud bod o'n bwysig ofnadwy bod nhw'n cario ymlaen efo'r addysg yn Gymraeg uh, mor bell a maen nhw'n gallu achos um, mae sgiliau Cymraeg, mae'n ma sgil cyfathrebu bwysig, um, enwedig os ydych chi'n gweithio yng Ngogledd Cymru. A os dach chi yn peidio dilyn cwrs drwy Gymraeg neu'n peidio dilyn rhai o'r opsiynau o'r modiwlau drwy Gymraeg, dach chi dros amser, dach chi yn mynd i golli hyder achos dach chi ddim yn defnyddio'r iaith, ond os dach chi yn dilyn y cwrs mor bell a dach chi'n gallu yn y Gymraeg, dach chi'n mynd i adeiladu'r eich hyder ac yn fwy parod a fwy hyderus i ddefnyddio fo yn y byd gwaith.